Leḥbab neɣ atmaten tiyesmatin anda ma tellam ad nesufem merḥba yes-wen. Daymen deg wahil-agi nneɣ mi neqqar aɣerbaz n ssebt anda nettmeslay-d ɣef usqerdec i nesqerdic deg tmesgida yal ass n lɛibada, yal ass n ssebt anda agdud n Sidi Rebbi, Yettemlili-d i wakken ad nemmeslay ɣef lecɣal-ines. Ass-agi ad nemmeslay daymen deg uɣerbaz-agi-nni yellan akka, Sidi Rebbi, d tayri akk taɣbant. Leḥmala n Sidi Rebbi. Tebna ɣef lmeɛada. Sidi Ṛebbi leḥmala-ines, leḥmala yellan baṭel, d leḥmala yellan tettunefk-d i yemdanen merra. Déjà, le mot agape deg tyunanit ulac-it deg tutlayin meṛṛa. Axaṭer sɛan, d yiwet n leḥmala yellan.

Maca tella yiwet n tɣawsa i yellan, d akken Sidi Ṛebbi, win ara iqablen leḥmala-nni n Daglas, tella lmeɛhada. Alor, tella leḥmala anda yella umsefham neɣ tella lmeɛhada ɣef leḥmala-yagi. Ɣef ddemma n wayagi-nni, la leçon-yagi-nni, fkan-aɣ-d comme verset à mémoriser,

Ɣur-s. C'est que leḥmala n Sidi Ṛebbi tella. C'est que d leḥmala yellan tettdewwi lebda. Annect-agi ara d nwali la leçon dimanche. D leḥmala yellan tettdewwi lebda. Maca amdan ara tt-iqeblen Sidi Ṛebbi ad d-yas ɣur-s. Xaṭer leḥmala n Sidi Ṛebbi vraiment d ayen i yellan i lebda. Ɣef ddemma-agi n Inǧil n Yuḥenna, daymen, ixf wis tlata taseṭṭart tis seṭṭac, Nek axaṭer akka i iḥemmel Sidi Rebbi ddunit, alammi i d-yefka Mmi-s awḥid, i wakken s kra n win ara yimen-is ur yettmettat ara, lameɛna ad yesɛu tudert n lebda.

Yenna-k d akken iḥemmel lḥeq akk d lewqam, lehhu n Umeɣlal teččur ddunit merra. Lehhu n Umeɣlal teččur ddunit merra. Est-ce que, steqsi d aglaw ass-agi di, est-ce que ad nwali d akken tẓerreḍ lehhu n Sidi Rebbi deg ddunit-agi? Sɛiɣ taydi d aṭas n lgirrat, aṭas n yimenɣiyen. Faut pas oublier en contrepartie belli yella weɛdaw, la Bible teqqar-d dakken yella weɛdaw mazal ixeddem. Mais ass-agi ad nwali daɣen dakken aṭas n wayen yelhan yellan n Sidi Rebbi. Wayen ccer yellan d Yasuɛ, sin-ak dakken ad ittwakkes i lebda.

mais bɣiɣ beaucoup plus ad ɣreɣ taṣeddart tis tesɛa. Yenna-ak, Ad testeɛrfeḍ belli Ameɣlal, Illu-inek, d netta i d Illu. D Illu unṣiḥ i yeṭṭfen di leɛqed-ines, i yettbaraken alamma d alef n lejyal.

Xaṭer lḥeq d acu-t, en réalité, nuklal akk-it lmut. Mais, Sidi Rebbi yebɣa-yaɣ akk tudert s leḥmala-ines. D ayf i d ak-inna, la leçon de mardi, nek d timsisit yellan tebna ɣef ccerṭ. D acu-t ccerṭ-agi-nni? Ma yella nekni neqbel leḥmala-agi n dayla-s, ma yella neqbel rreḥma-ines.

Ilaq ad tṛuḥ akk i tɣalamunt entier ad ẓren medden d akken Ṛebbi d leḥmala mačči kan s umeslay-is atan yenna-t-id deg Tira Iqedsen, deg la Bible, mais axaṭer daɣen ad t-walin deg-k neɣ deg-m. Alors ad nwali d akken tayri-agi n Yillu yellan d tayri n lebda, yellan agape, yellan bɣir cceṛt, tebna f leɛqed, anda ma yella,